Haia, Mara ydi enw fi, dwi'n prentis maes gofal oedolion yn cartref Plas Pengwaith. Y prif bwrpas yr adran yma ydy i rhoi gofal i oedolion bregus yn y cartref. Es i i Ysgol Gynradd Llanrug, wedyn ymlaen i Ysgol Uwchradd Brynrefail. Fan'na nes i wneud fy TGAU wedyn ymlaen i wneud Lefel A. Yn fy Lefel A nes i wneud Addysg Grefyddol, Bacloriaeth Cymraeg ac Iechyd a Gofal. Nes i'n ddewis wneud Iechyd a Gofal oherwydd o'n i'n gwybod bod fi eisiau gwneud rhywbeth yn y maes yna yn y dyfodol. Prif bwrpas fy rôl ydy darparu'r gofal gorau gallaf i'r trigolion sydd yn ein gofal. Mae yna hefyd llawer o gyfrifoldebau yn dod efo'r swydd, sef gwatsiad ar ôl y trigolion ac helpu nhw yn tasgau o ddydd i ddydd fel molchi, newid, bwyta ac yn y blaen. Hefyd, rwyf wedi dechrau wneud um, hyfforddiant medication, felly byddai'n gorfod bod yn gyfrifol o rhoi tabledi i'r trigolion sydd yn gyfrifoldeb fowr oherwydd sa neb eisiau neud mistêc. Dwi wedi cael gymaint o brofiadau gwahanol ers cychwyn y prentisiaeth yn Plas Pengwaith, ond y profiad mwyaf heriol dwi roed i gael yna ydy gweithio trwy'r pandemig Covid. Mae wedi bod yn brofiad hollol gwahanol ac anodd. O'n i byth yn meddwl swn i'n gorfod mynd trwy mor fuan yn y swydd, ond mae wedi gwneud fi tyfu fel person ac dall fwy yn fy rôl beth sydd angen i wneud i gadw pawb yn saff. Dwi'n neud yr swydd yma ers Hydref 2019, felly dwi bron a cwblhau fy flwyddyn gynta o'r prentisiaeth. Yr bwriad ar ôl gorffan ysgol odd mynd i Brifysgol Bangor i astudio iechyd a gofal, ond ar y pryd o'n i'm yn siŵr os dyna o'n isio neud. Wedyn nath chwaer fi weld yr hysbyseb i'r prentis prentisiaeth ym maes gofal yma a gyrru linc i fi, 'dyn nesh i ddarllen drosto fo o'n i'n me'wl bod o'n rili da ca'l gweithio ac ga'l y hyfforddiant ar yr un pryd felly nesh i llenwi ffurflen gais gesh i gyfweliad wedyn o'n i'n llwyddiannus yn y cyfweliad. Ma' 'na lawer o sgilia sy'n bwysig yn y swydd yma ond y dau brif rei dwi'n meddwl ydi gwaith tîm a cyfarthrebu. Ma' cyfarthrebu'n hynod o bwysig oherwydd ma'n ga'l ei defnyddio dwn i'm faint o weithie mewn diwrnod ac mewn ffyrdd gwahanol, hyd yn oed os di o'n gofyn i un o'r trigolion sy'n siŵr panad, siarad ar ffôn efo aelod o teulu neu doctor, neu hyd yn oed gofyn i un o'r staff am help. Um, gweithio fel tîm hefyd yn bwysig oherwydd os sa chi'n yn gweithio fel tîm, wel, sa chi trio bod yn bob man a sa pawb draws i gilydd. I bobl ifanc sy'n ystyried gweithio i'r cyngor neu yn y maes yma, sy'n dweud go for it, mae yna llawer o buddiannau o weithio i'r cyngor, ac especially yn y maes gofal, dwi'n meddwl bod o'n really rewarding, a rydych chi gallu helpu pobl sydd ddim gallu gwneud dros eu hunan, a dych chi yna yn y cyfnodau hapusau bywyd nhw ac y cyfnodau gwael. Dwi'n meddwl bod dilyn prentisiaeth yn ffordd dda o datblygu sgiliau unrhyw un ac mae hefyd yn ffordd dda o cael gweithio, dysgu ac ennill cymhwyster i gyd ar yr un pryd. Un peth da hefyd dwi'n meddwl sydd o wneud prentisiaeth efo'r cyngor ydy dwi wedi cael cyfarfod gymaint o bobl gwahanol o'n i byth yn meddwl swn i'n cyfarfod. Yy nid yn unig dwi'n cyfarfod pobl sy'n neud yr un prentisiaeth â fi yn yr un maes ond dwi hefyd yn cyfarfod gymaint ohonyn nhw sy'n gwneud prentisiaeth yn mae- meysydd hollol gwahanol i fi.